hone zwavhuḓi vhuḓi vhufa ndi mini muḓivhi wa mvelele ya vhavenḓa yone nkho i pupuma bulo ḽa nḓivho mukegulu vho nga ledzanine tshirembe vha ri bvisela khagala nga uri dodombedzela uri vhufa hovhu ndi mini
hu tshi ambiwa nga ha vhufa hu khou ambiwa nga zwithu zwo siiwaho nga vhathu Havhaḽani vha kale, nga iṅwe nḓila ndi ifa, hu tou vho ri ifa ndi ḽine ḽa sala muḓini wa haṋu nga vhabebi vhaṋu. Zwino vhufa ndi vhune ha sala kha shango, kha vhathu vhaṅwe na vhaṅwe henefho shangoni. Ha kono pfi hezwi zwithu ri funa u edza tsho zwone, ngori ndi zwone vhufa hashu. Ndi ngazwo ho ṅwedzi wa Khubvumedzi u ṅwedzi wa vhufa. Eh, hu tou vha zwino a u tsha tou vha vhona vhakalaha na vhakegulu ngori miṅwaha ya vhathu i vho nga yo no fhungudzea lune vhathu a vha tsha aluwa u ya kule lune vhaṋe vhane vha vha vha tshi ḓivha hezwiḽa zwithu vhoṱhe vha khou fhela ha vho sala vhaswa vha si tsha tou ḓivha nga nḓila ine zwithu zwa itiswa zwone ngauri na kale ṅwedzi wa vhufa wo vha u tshi pembeleliwa Nga nḓila ya maṱhakheni nga maanḓa hu tshi itiwa zwithu zwine riṋe vhaṅwe ri khou aluwa ro vha ri sa zwi vhoni, ri sa zwi ḓivhi, mara ri tshi sokou pfa upfi ndi vhufa, wa wana vha khou ita zwiṅwe zwithu zwi no takadza vhukuma, ra yo dzulela henengei hu tshi bikwa na zwidzimba, hu tshi bikwa na dzi thophi nnḓa masimuni hu si ni muḓini wa muthu ni, hu hone vhathu vho vho takala vho ambara zwiḽa zwa kale ho vuwa miḓalo zwine hezwi vhaṅwe u tshi ri miḓalo vha zwi dzhia unga ri nṋe ndi khou amba muḓalo wa mvula ha-e ri khou amba mipembelo ye ya vha i tshi itiwa musi vhakalaha vho vhuya dzinndwani ho vha hu tshi ḓaliwa miḓalo vha tshi khou sumbedza zwa uri hezwiḽa vha hangei ndwani vho vha tshi lwisa hani vha tshi fhufha hani zwiṱaka vha tshi posisa hani pfumo ndi zwithu zwa zwi tshi itiwa nga ṅwedzi wa vhufa Mukegulu Vho Netshirembe kha vha ri vhudze uri ṅwedzi wa u pembelela vhufa na kale na kale wo vha u wonoyu wa Khubvumedzi kana wo vha u muṅwe-vho? Hai, wo vha u tshi ḓi vha wonoyu wa Khubvumedzi ngauri thi vhathu vha khou bva kha Ṱhangule. Ṱhangule ndi i no ṱangula. U ṱangula ndi u dzhiela vhathu zwithu. Zwino i ṱangula miri Ya ṱangula mini? Miri yo zuza maṱari i khou ṱanguliwa. Hezwi ri tshi ri khubvumedzi ndi uri ndi fhethu hune ha ḓo vha zwino zwithu zwi khou thoma u simuwa, miri i khou thoma u simuwa, fhasi hu khou thoma uri zwino hu a bva na madange, hu a bva miroho, mishidzhi, mini zwoṱhe. Ndi khubvumedzi i khou medza.
Mukegulu Vho Netshirembe vho ri hanelela na nga mitshino ya sialala na zwifuko zwe zwa vha zwi tshi fukwa musi hu tshi pembelelwa ṅwedzi hoyu wa vhufa. Ho hafhaḽa fhethu ho vha hu tshi tshiniwa nga vhathu vha vhaaluwa. Hezwi ndi tshi amba zwa miḓalo ndi uri yo vha i tshi itiwa nga vhaaluwa vha tshi sumbedza zwa kale. Ho vha hu tshi tshiniwa na malende. Hu tshi tshiniwa na zwigombela, mitshino miṅwe na miṅwe ya Zwivenḓa, vhathu vho vha vha tshi ḓiphina ngayo nga tshetsho tshifhinga. Ndi uri ho vha hu tshi vha na miṅwe mitshino ine kale ra sa zwi ḓivhi zwa uri zwi tshini zwa riṋe vhaswa kha ri ralo. Ro vha ri sa zwi ḓivhi zwa uri zwi tshi tshinwa zwi tshiniswa hezwi. Ro vha ri tshi sumbedziwa nga ha zwezwi nga vhufa. ndi hone wo vha u tshi zwi vhona uri ho mathina malende a tshi tshiniwa a tou ita hani zwino ho no vha na zwithu zwo no shandukaho ngauri kale sheḓo a ḽi tshini lende sheḓo a ḽi tshini tshifasi sheḓo ndi ḽa domba sheḓo ndi ḽa vhushani sheḓo ndi ḽa misevhethoni u tshina ḽo vha ḽi sa tshini na musisi wo vha u sa tshini hu tshiniwa nga ṅwenda u no ḓo kanyela wa kuvhatedza Wa sa sie muthu nnḓa, hu hone ho ambariwa zwirivha, he ya vha hu tshi tou pfhi ndi nguvho. Zwirivha ndi iḽa misisi i no itiwa nga mukumba ya mbudzi, he ya vha hu tshi vha na vhathu vha no kona u gwala. U gwala ndi u i nakisa ngori mikumba iḽa i tea u sukiwa ya leḓa ya tou nga labi. Ha vha vho gwala vha ita mavhala vha tshi ita na mini vha tshi ola zwiḽa na zwiḽa khayo uri muthu o ambara A vhonale yo naka. Kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha, ho vha hu tshi fukwa zwifuko-ḓe. Ho vha hu na phambano kha zwifuko zwa vhanna na vhafumakadzi kana zwa vhana vhaṱuku?
Ee, havho vhathu vhane vha vha vhana na vhaṱhannga vho vha vha tshi ambara dzitsindi Naho vhathu vha vha tsindisa ya mutukana vha ambara vhugoni hupfi ndi vhugoni ngori zwi tshiya ho ḓo ḓa he ya vho vheiwa tshitingwa nga hafha phanḓa uri i tibedze muthu wa munna ii zwino ndi vhugoni hono vhuḽa vhananyana u thoma kha vhasidzana u ya nṱha ho vha hu tshi ambariwa mareḓo mara hezwi muthu o no vha mufumakadzi Ha tsha ambara sheḓo, ngauri sheḓo ḽi guma ḓuvha ḽine tshitemba tsha kwashiwa, a vha o dzhenela kha vhufumakadzi, ha tsha ita zwithu zwa vhasidzana, ha tsha ṱwa na vhasidzana, ha tsha ambara sheḓo, u vho ambara musisi na ṅwenda.
Mukegulu Vho Notshirembe vho ri vhudza nga mizika ye ya vha i tshi lidzwa vhathu vha takala. Vha dovha vha ri vhudza na nga zwilidzo zwo fhambananaho. Vhavenḓa vho vha vha na milidzo minzhi, vha na zwilidzo zwinzhi ngori ho vha hu tshi lidziwa mbila hedzi dzi no nga hedzi dzo vhewaho hafha dzi no pfhi mbila. Zwino u ḓo pfha vhathu vha tshi ri mbila, mbila ndi heiḽa ya tomboni i no khou tshimbila A si hedzi hedzi dzi pfi mbila. Ho vha hu na vhathu vha no kona u lidza mbila, wa wana ngoho vhathu vha tshi khou tshina, zwi zwithu zwine vha ḓiphina ngazwo. Wa wanala hu na vhathu vha no kona u lidza madende, wa wana vhaṅwe vha tshi kona u lidza zwihwana, vhaṅwe vha kona u lidza dzingube. Ho vha hu na zwithu, mitshino minzhi minzhi kana zwilidzo zwinzhi zwinzhi zwine Vhavenḓa vha ḓiphina ngazwo. Ho vha hu tshi ri hezwi arali hu khou tshiniwa malende, hu lidziwa ngoma na mirumba ngoma na mirumba ndi zwithu zwo ṱuṱuwedza ndi zwithu zwo nakisa ndi zwithu zwine zwa ita uri na mutshini a vhe na manyanyu a tshine a khou nyanyulea ngori arali u khou lidziwa murumba a u thoma u sokou lila wa fhelelidza wo tou rali u wanga u khou lidziwa zwiṱuku mara houḽani muṅwe mutshini a tshi tou ri zwino vhuya u wa zhaka fhasi mirumba i tea u lila vhukuma murumba hanefho ndi une wa tou tambela tshanḓa zwithu zwi no nga hezwi zwa vho madende muthu o vha a tshi tou ḓivhea ngauri havho mukene vha lidza dende nga maanḓa vha tshi lidza vha tshi imbelela vha vha sa sokou lidza luimbo lwo fhumula na luimbo lwa hone lu tshi tea wa vha lu khou amba mafhungo kha yeneyo nḓila ine onoyo muthu a khou ṱoḓa u amba nga haho zwino vhaṅwe vho vha vha tshi lidza mbila Mbilahelo dzo vha dzi tshi ri u lila vhathu vha nyanyuwa, hu nga vha henefho mahalwani, hu nga vha henefho mirulani, hu nga vha henefho gai, vho vha vha tshi lidza mbila. Nga nnḓani ha musi vho madavhani, ngori madavhani hu vha hu khou limiwa, mara hezwi hu tshi vho vhuyiwa hayani tshiorosoni, hai, mitshino i a takutshedza. Ndi hone hune vhuṋambi ha tea u ḓivhonadza. Mitshino iyi ya sialala a si yoṱhe ye ya vha i tshi lidzwa huṅwe na huṅwe. Miṅwe yo vha yo khethea, i tshi tea u lidzwa fhethu ho khetheaho. Ee, ho ya vha ho vha hu na zwa musanda ngauri na tshigombela tsha tshi tshi bva musanda, mutshikona ndi tsha musanda, domba ndi ḽa musanda, zwithu zwi no nga vhusha zwezwi ndi zwa musanda. nga nnḓani ha misevhetho ngori ha u tshi tou vha na vhathu vha no pfhi havha vha imisa musevhetho na mirundu hu tshi pfhi havhaḽa ndi vhone vha no imisa ngoma zwo vha zwi na vhathu vha hone vhane vha zwi ita mara he zwiṅwe zwinzhi zwinzhi zwo vha zwi sa lidziwi nga musiwana ho vha hu si na domba ḽi no lila muḓini wa musiwana hai a zwi konadzei domba ndi ḽa musanda
Kale zwavhuḓi-vhuḓi ho vha hu tshi ḽiwa zwiḽiwa-ḓe, hone kutshilele na vhuḓipfari zwo vha zwi nga nḓila-ḓe? Ṱhompho yone kha mahosi yo vha i tshi tea u tou vha nga nḓila-ḓe? Ee, kale zwiḽiwa ho vha hu na zwiḽiwa zwi no pfi ndi zwiḽiwa zwa madzanga. Zwiḽiwa zwa madzanga a si tshiḽiwa tshi no ḽiwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u fana na vhuswa ni. Hu tou vha na ḓuvha ḽi no pfi zwino hu a bikiwa thophi. Ha vha na tshifhinga hu a bikwa tshidzimba tsha avheliwa vhona hanevha vhathu vho dzulaho henefha tsini. Miḓi yoṱhe i hafha tsini, fhano ho vha hu nga si ḽiwe tshidzimba, vhathu vha hafha miḓini heyi ine nda vhandekana navho vha sa ḽi, vho vha tshi tea u avheliwa. Ngauri na kale ho vha hu tshi ri hu ṱhavhiwa mbudzi, havha vhathu vhoṱhe vha a sevedziwa. Ndi Vhavenḓa zwiḽa kale, Vhavenḓa ndi vhathu vha mafunda. Vhavenḓa ndi vhathu vhane a vha dzhieli muthu fhasi, ndi vhathu vha si na shima, ndi vhathu vhane vha vha vhathu vha vhuhwavho, vhathu vha vhuthu vhane vha dzhiela muthu tsini. Zwino zwiḽiwa hezwi zwo vha zwi tshi vha zwi hone. Ee, kale ho vha hu na vhushaka, ho vha hu na ṱhonifho, ho vha hu na zwiila-ila, ho vha hu sa sokou itiwa zwine muthu a zwi funa. Ndi uri shango Ḽi tea u vha na zwine ḽa ri hezwi a zwi itiwi nga ngoho zwa si itiwe. Ngauri kale na khosi yo vha i tshi ṱhonifhiwa, ndi mavu, ndi thovhele, ndi ene muṋe wa shango. Lune musi a tshi tou ri vha khou bvelela hafhaḽa vho thovhela, hezwi vho namela bere yavho, hu ri funo wa fhasi mani, Hu tea u vha hu khou loshiwa. Ndi uri bere ya musanda i khou fhira. Na muṱanuni wa musanda hezwi a tshi ya mulamboni a tshi yo tswa lwushika, ho vha vha a lu sa sedziwi nga vhathu zwavho. Hezwi o hwala tshikumbu o tenengedza a khou dzhena khoroni kana hu na domba hafhaḽa, ri tea u wa fhasi roṱhe. ndi u ṱhonifha muṱanoni wa musanda ho vha hu tshi ṱhonifhiwa nga maanḓa hu tshi pfhi mafula ha sokou dobiwa a tou vha na tshifhinga o no sumiwa musanda uri ngeno mutshelo vho ita na mukumbi wo vha u sa fonḓeliwi muḓini wa muthu i fonḓelwa ḓakani nahone ho thoma ha fonḓiwa muṱuku wa yo sumiwa musanda uri mutshelo wo vhibva Musanda vha kona u ṋea uri vhathu kha vha ponḓe, hu a kona u ponḓiwa, ha kona u vha na zwo ri ha zwino mafula a tshi kuvha hu a dovha ha isiwa tshikumbu, tshikumbu khetshi tshi a ya musanda tsho hwala mukumbi tshi khou yo suma uri hai zwino mutshelo wo fhela. a hu tshe na mafula zwo vha u sa nwelwi muḓini ngori ho vha hu na zwiitisi zwine zwa ita uri mu- mukumbi u songo nwelwa muḓini ho vha u na muṅwe mushumo wayo ayo ine ya i shuma i sa ṱoḓi muḓini wa muthu wo vha u tshi ḓipfa u tshi pfi zwikene a zwi itiwi zwi a ila hone zwiilaila hezwi ndi mini na zwenezwi zwiilaila zwi kwama hani vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha
Hezwiḽa zwithu zwo vha zwi zwone zwi no khou fhaṱa muthu. Yo vha hu hone hu khou vhumbiwa mvumbo ya muthu ngauri ṅwana muṅwe na muṅwe a tshi bebiwa ha thuvha muthu ni ndi ngazwo na tshivhasoni wa dzhena na ḓongololo a ḽi vhona wa doba Ndi uri ndi u tou vhuedza zwi a bva khou ri na ṅwana uyu ri khou mu vhumbisa hani ri khou mu vhumba nga mvumbo yone na zwine hezwiḽani hu tshi pfhi hezwi ni songo zwi ita zwi a ila zwo vha zwi sa sokou ambiwa ni hu na zwine zwa vha zwi khou thivheliwa uri na ite hezwi hu nga ḓo vha na hezwi na itisa hezwi u nga ḓo vha na hezwi ho vha ri si na uri ha u ila ndi u itani hai zwo vha zwi sa itiwi hu tevhedziwa zwenezwo hu tshi pfhi muthu a songo dzhena nḓuni nga tsha murahu ra ri si na ndavha uri wa dzhena nḓuni nga tsha murahu wa itani habe kale ya u tshi pfhi hu na guru guru ḽa hone a ro ngo lala ro ḽi vhona mara ra ri tshi ofha Ri vha ri khou fha tshiguru tshi nga ḓo ḓa, ri khou fha zwi mini mini zwi nga ḓo ita hani hani. Hezwiḽa zwithu zwo vha zwi khou fhaṱa muthu, ha bva muthu muthu, zwino iḽa mvumbo yo fhela. A ri kha ḓivhi uri vhathu ndi vha mini, ngori a ri ri no wela kha phukha, a ri weli kha phukha, ri a fhirwa na nga dziṅwe phukha. Ndi uri zwa hezwinoni vhathu hu mbo ḓi pfi ndi zwa vhakale. ha ndi zwiḽa zwa itwa nga vhakalaha na vhakegulu eya zwiswa ndi zwifhio ndi zwezwi nṋe ra zwi khe ḓivha zwa uri hei muthu a songo ḽa tshikoli ngo kusha mavhele a nga ḓo ḽiwa nga zwili yangei hai muthu a songo ḽa zwiḽiwa o eḓela nga tshitiko e zwi nga ita hani mavhudzi a ḓo ṱhuvhuwa ḓo ita hani ro vha ri sa vhudzisini zwino vha zwino ha Na icho chikhuwa chine namba hapo vatu nanga makhuwa chikwaitani ngauri zwa zwino vhanwe vhaṱukuṱuku a ni ri ndi konḓelele ndi ambe ḽiṅwe fhungo nṋe ndi ḓi amba na vhaṱhannga nda ri iwe vhaṱhannga miri ya ano maḓuvha i yo vhaḓa dzithonga a yo ngo tsha khwaṱha dzithonga a dzi tsha lengo u vunḓea zwino arali na dzhia thonga na sokou tshimbila ni khou bukuta pfuka iṅwe na iṅwe ene thonga iwe i ḓo vunḓea a balelwa no vhulaya mbevha i re nga ngomu kamarani a bve mbevha yo sa rwiwa ya dina i ḓo mu godela thundu ya mu i a si eḓeleni ngauri a i khou itani a i khou rwiwa ene thonga yo itani o i vunḓa ndi uri u wana nḓou nga thonga bu e na nkuvhuḓa nga thonga bu ni ite no tou zuwa ni ri he yabe ndo rwa na ri ya ita no tsedza eya mbevha yawe u ḓo tou itani i re kamarani ṅwananga u ḓo irwa nga mini ende a si ngori vhaṅwe vha zwi vhoni uri heiḽa mbevha a i rwiwi vha khou dzula vha tshi soko iya ne ndi a ḽi bevha ri ḓo vhuya ra ḽi rwela kule ya nṋe ngo a ḽi a ḽi sima nṋe ḓo vhuya ra nwa ngo a ḽa maḓi nṋe ri ḓo vhuya ra nwa ngori zwi a vhonala uri hetshi tshisima a tshi khou nwiwa A thi ri vhe wa ni zwi ḓivhi, uri vha vhona nga mini a ni zwi ḓivhi. Zwino arali vho ni sa ṱhogomeli vhoriṋe vhaaluwa, a thi ḓivhi zwa uri milayo ni ḓo i wana ngafhi, ngori ni tshi ya na ri laṱela kule ra nga vhathu vha si naho mushumo, ha sokou pfi, Ha, ndi zwa vhakegulu, a ri na mushumo. Riṋe a ro ngo dzula tshoṱhe, ri khou fhira. Vhoiwe hu si na tshe na guda ni ḓo sala ni kha zwifhio? Ngauri na riṋe ro tou guda kha vho fhiraho, ndi vhufa. Ndi ifa ḽa vho fhiraho, ndi ḽone ḽo ṱamaho nṋe. Vhomaine na vhone vha shela mulenzhe kha u pembelela ṅwedzi wa vhufa. Vhomaine vho takala nṋe Tswinga vha Makonde lungane fhasi ha Khosi Vho Ravhura vha ri tsivhudza nga ndeme ya u pembelela ṅwedzi hoyu wa vhufa. Ṅwedzi wa vhufa u vha khou amba u vusuludza zwithu zwa vhoriṋe zwa vhomakhulukuku washu zwo no nga muphaso zwo no nga u ita zwithu zwoṱhe zwa zwa tshivenḓa vhurereli hoṱhe ho no vha tshivenḓa mahalwa mipambo na musanda hu vha hu khou itiwa dzithevhula ṅwedzi wa vhufa u vha u khou amba hezwo. Ri vha ro thoma ṅwaha muswa ngauri ri vha ri khou bva kha ṅwedzi wa ṱhangule. Ṅwedzi wa ṱhangule miri i vha i si na maṱari yo ṱanguliwa, shango ḽi vha ḽo tshenuluwa, hu sa tsha vhonala vhudala ha shango. Ee, zwino hoyu ṅwedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou vuwa, miri i vha i khou ṱuma lurere, Zwino kha riṋe ri ri ndi hone ri khou thoma ṅwaha ngauri nga ṱhangule ṅwaha wa u khou fhela zwi amba uri u wo ṱangulwa zwa ṅwaha wo fhelaho zwa zwino ri khou thoma ṅwaha une wa ḓo dovha wa fhela nga ṱhangule i ḓaho ya ṅwaha u ḓaho. Vhomaine vha sialala vho ṋewa mpho ya u ilafha. Hone dzilafho ḽeneḽi ḽa Tshivenḓa ḽi tshimbilisa hani na nahone vha shumisa mini? Eh, dzilafho ḽa tshivenḓa hu shuma miri miri yeneyi miṅwe ya shuma makwati miṅwe ya shuma midzi um ndi hone hu tshi pfhi muthu u khou lafhiwa nga dzilafho ḽa tshivenḓa vhulwadze hovhuḽani ri tshi vhu vhona ri vhu vhona nga marambo marambo ri tshi khou amba ṱhangu heḽa ḽa marambo A ya amba, vhaṅwe thi ri vha mbo ḓi ri ha ambi. Kha riṋe vhomaine a ya amba ngauri hezwiḽa ndo a ho isa hafhaḽani ndi a kona u vhona vhulwadze ha muthu ene muṋe uri u khou lwala mini nṋe nda kona u mufha u mufha mishonga yeneiḽa ine ya vha midzi ya miri kana makwati a miri a fhola.
Vhomaine vha Tshivenḓa vha tungula ṱhangu dzi a wa murorwane. dza wa nga thwalima kana nga hwami. Izwi dzo wa nga u rali hu tou vha na ipfi ḽi no vha sevhela nḓevheni ḽi no tou pfiwa nga vhone vhe vhoṱhe, kana zwenezwi vho dzi lavhelesa vha vha vha tshi khou vhona u nga vha khou tou vhona filimu. Ndi tshi vhona marambo aḽani hezwi ndi tshi khou ri ṱhangu heinoni yo wa nga makulela, ndi vha ndi khou zwi ḓivha uri makulela zwi amba mini nṋe sa maine. Ṱhangu heinoni yo wa nga ṱhambadzivha, Ndi vha ndi khou zwiḓivha zwori heyi na nga ṱhambadziba heyi na u kho ḓa hu kho ṱoḓea muphaso hafha fhethu kha makulela ndi vhadzimu zwino nṋe ndi avha ndi khou kona u zwi vhona hafhaḽani nahone ndi tshi khou funḓedziwa nga vho makhulukuku wanga vhene vho vuwaho kha nṋe hu vho vhone vho no khou mpfunḓedza uri ndi zwi ḓivhe zwori heyi ṱhangwe i tshipfi makulela i vha i khou amba mini vhathu vha khou vhaisala vha shangoni vha na malwadze o yaho nga u fhambanana ane maṅwe vho no vhudziwa upfhi no fhola ha fholi mara zwine zwa vha zwone ndi zwa uri mudzimu na vhadzimu ndi tshithu tshithihi hu tshi vhuya ha sikuwo hafha shangoni uri hu vhe na miri zwo vha zwi tshi ḓivhiwa uri muthu u ḓo tshila nga miri yeneiḽa kha vha ri ndi vha vhudza uri mudzi vhone vha tshi khou ḽa mudzi zwi a sumba vhumatshelo havho. Hezwiḽa mudzi, houḽani, houḽa muri u tshi mela, u na mudzi muhulwane, wo faraho muri, wa vha na midzi miṱuku. Zwino heuḽa mudzi muhulwane wo faraho muri ndi mme kana ndi khotsi, heiḽa miṱuku ndi maḓadzwa na ndi vhana. Zwino vha vha tshi khou ḽa mudzi ngoulani, ngauri mudzi khou ḽa muri khou ya hafhanoni, mudzi khou ḽa wo no vha kule hangeini, houḽa u tshi remiwa hangeini, hone vha tshi u ḽa, zwi ita uri na vhutshilo havho vhu lapfe. Ndi ngazwo muthu hu tshi hu tshi pfi muthu kha ḽe miri a fhole nga miri uri na vhutshilo hawe vhu lapfe. Hone iḽi dzilafho ḽa Tshivenḓa ḽi tou vha gandakanda ḽine ḽa tapula dwadze ḽiṅwe na ḽiṅwe kha mulwadze kana vha ḓivha vho na zwiṅwe zwine zwa vha kanganyisa? Hone izwo dzo wa nga u ralo dzi a vha sumbedza uri vha ṱanganyise mudzi ufhio na ufhio uri vha kone u tapula dwadze vha ḽi tapulele hangei kule. Malwadze ane a ri balela ndi anea ane a khou bvelela, a khou bvelela zwa zwino ngauri kale vha kale a vha a ḓivhi. Hu na malwadze a no khou bvelela zwa zwino soko pfhi muthu u na vhulwadze vhu geḓeaho hune a khou tou bvelela zwino vhune a ri vhu ḓivhi no vhu ḓivha sokou tou ambiwa dzina ḽiṅwe ḽa nga luambo lwo luya lu sili ra vha ri sa vhu ḓivhi. Vhu a ḓa hanga vhu a ri balela. Mara zwi nyaga vhomaine vha tshi khou shumisana. Vhomaine vha shumisana uri yowe ndi na muthu khoyu hoyu muthu u khou lwala zwine a thi zwi ḓivhi ndo rwa na marambo a thi khou vhona zwavhuḓi uri vhulwadze ndi vhulwadze ḓe khamusi muṅwe maine uḽa ndo khou amba nae o no ṱangana nazwo kana vha hawevho vho no ḓa vha mu sumbedza uri vhulwadze ho vhulafhiswa hani ndi ngazwo ndi tshi ri ndi tshi khwaṱhisa ḽa uri vhomaine vha tea u shumisana uri ri kone u thusana kha u lafha vhathu, mara nga Tshivenḓa arali ni ri khou thusana vhulwadze a vhu bvali. Hafhaḽani dzo wa uri ho muthu u khou vhaisala mini, ndi tea u u dovha nda ḓivha u dzhia mishonga heiḽa ine nda i vhea hafhanoni uri mishonga i ḓo mu i ḓo mu fhodza naa. Hone ndi tea u vha ndi khou thetshelesa na luambo lwa vhadzimu vhane vha amba na nṋe zwa pfhiwa nga nṋe ndi ndoṱhe Zwi ḓo tou khakhisa fhedzi a re muri vhone vha khou amba nda vha ndi sa u ḓivhi ngori miri yeyi i na nyamba huvhili hu na luambo lwa vho maine hu na luambo lwa lwa lwa vhathu zwavho zwino samusi ndi fanyisa musi tshi khou pfhi um mubatapani um nga lwa luambo lwa ngeish mubatapani nga luambo lwa vho riṋe vho maine Mubatapani ndi phaḓa tshimima. Zwino vha nga ḓa vhadzimu vhe ri, Muḓulu wanga, ṅwana wanga, hoyu muri ndi, ndi, ndi phaḓa tshimima. Nda vha ndi sa zwi ḓivhi uri phaḓa tshimima ndi mubatapani. Zwi amba uri vhulwadze vhu nga ḓa ha nthwa afho. Hone zwi a konadzea uri vhomaine vho rali vha kone u lafha malwadze oṱhe u ya nga mifuda yao yoṱhe. ee muthu maine muṅwe na muṅwe ngauri o vuwa zwa vho makhulukuku wawe maine muṅwe a ri koni zwoṱhe arali u tshi khou pfhi nṋe ndi shuma nga nga nga nga dzilafho ḽa ḽa ḽa thumbuni uri muthu u na vhulwadze ha thumbuni zwi amba uri ndi ḓo shuma nga zwezwo um arali u khou pfhi ndi shuma u lafha zwipfula vha ḓo wana ndi tshi shuma ngazwo ha vha na vhane a ri pfhi vha tou shumela u u thusa vhana fhedzi a shuma zwezwo zwi tshi khou bva kha uri vho makhulu wawe ngei muraho vha vha tshi shumisa hani
vhathu vha khou hombokiwa nga vhathu vha no ḓivhidza vhomaine ngeno vha si vha vhukuma zwino uri uyu maine ndi wa vhukuma Kana ndi wa khole-khole, muthu u zwi vhona hani? U vha fhambanya zwi a konḓa vhone sa muthu zwavho ngauri vha khou zwi vhona u pfhi ano maḓuvha ho ḓala nḓala, vhaṅwe vha khou ḓitshelela nḓala ngauri zwa vhukuma na mishumo i khou konḓa. U sokou tou pfha u pfhi hai ha vha uri vhone vho lidzelwa zwi amba uri vha maine vha nga pfhi vhone vha khou lidzelwa, hu tou vha vhone vha khou vha khou vha khou khwaṱhisa. zwe vhomakhulu vha vha vha khazwo vho vuwa khavho mara havha vhomakhulu vha vha vha si maine zwino vhono zwano maḓuvha vha tou pfhi vhone vha na midzimu ha ndi maine vha tou pfhi zwi amba uri vha ḓo vha khou kumba na zwithu zwine a si zwavho ende vha ḓo ya vha zwi shumisa zwi si zwo vha ḓo shumisa zwa vhuloi zwavhuḓi vhuḓi vha ḓo shumisa zwa vhuloi ngori vhone a vha vha maine kana vha sokou tou vhona uri hai um vho kha vhukhevha vho kha vhu ndi ndi ndi ndi malume wa vhana hupfi vhana zwa vho makhulu vhana zwa vha fhasi nṋe nda mbo ḓi gidima ndi ra na nṋe upfi ndi na zwa vha fhasi nda swika nda vhudziswa tshidzimu tshine tsha vha na vho khavho ndi tshi vhudzisa tshidzimu tshine tsha vha khavho khavho zwa uri nṋe ndi khou tshi shumisa zwa vhuloi ngauri a si zwanga ndi ngazwo ho ḓala u gidima na shango vhathu vha tshi hwala zwithu zwine a vha zwi ḓivhi matshelo zwo fhedza zwi khou vha tambudza zwino zwi a konḓa vha sala vha tshi zwi wana vho no tshinyaleliwa uri havha muthu a si wa vhukuma ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ḓi vhidzwa ipfhi kha vha ḓe ndi ḓo ri kha vha ḓe ndi khou vha ṱanzwa mulamboni ndi tshi swika hanengei nṋe ndo no langana vha no khou langana navho vhone vha khou dzheniswa lufhanga ngauri tshidzimu tshanga tshi mpfunḓedza zwivhi ngori a si tshanga ndi khou tou hovha na zwa vhaṅwe hezwo zwithu tshidzimu ndi tou begwa natsho vhunganga ndi tou begwa na ndi uri vhunganga vhunga vhuhosi ndi to bebiwa nazwo a zwi tou ḓa hee ndi bebiwa nazwo zwa zwa ḓi dzumbama u swika vho nṋe ndi tshi vho ṱalifha nda kona u zwi ḓivha uri ho hu na hezwi kana nga maanḓa ḓo zwi vhonisa nga maanḓa hezwi hu na zwithu zwine a zwi khou tshimbilisa zwone hafha kha nṋe kana hafha muḓini wanga huna zwithu zwa khou tshimbila zwone zwi tshiya phanḓa vhana khamusi vha sokou lwala nṋe vho ndo sokou lwala ḓo nyaga u ḓivha vho uri thaidzo ndi mini afha muḓini ha pfhi hai ndi vho makhulu wavho vhomakhulu wavho vhori vho- vhone vho ṋangiwa mara ndi tou pfesesa uri ndo ṋangiwa nga nḓilaḓe ndo ṋangiwa upfhi ndi nṋe nda na pfhi ndi phasela vhathu muḓini a si vha maineso ndo ṋangiwa upfhi ndi nṋe khadzi hafha muḓini ndo ṋangiwa upfhi ndi nṋe khosi hafha muḓini um khosi mnene wafha muḓini ene nda fara zwithu zwa fhano a vha nyago u ḓivha uri vhone vho ṋangiwa kha zwifhio u fhirisa u sokou gidima na shango ha wana shango ḽoṱhe ḽi a ndi vhomaine fhedzi ndi vhomaine fhedzi ndi zwa vhukuma ah, vha ḓo vha vhidza tshelede musalauḽa vhafumakadzi vho vha vha tshi dzula mahadzi na mafhungo a khakhathi dza miṱani a siho kani muthu a tshi ṱoḓa u mala zwo vha zwi tshi tou thoma zwa tungudzelwa kana ho vha hu na nḓila ya u vhona mufumakadzi kwaye Ee, hezwiḽa kaleni vha vha tshi ri vho rali vha vha vha vhona khomba vha vha tshi ya vha amba ino ra ndo ndo tswiwa maṱo nga khomba ya gede gedegede ha vhaḽa vha tshi zwi ḓivha uri fhaḽa muḓini hu a dzheniwana kana uḽa muḓi ndi muhulwane na arali u muhulwane vhone hafha muḓini vha si muhulwane A vha nga tendi vha ḓo ri hai fhaḽo muḓini ndi ndi ndi ndi hulwane a u dzheniwe a thi ri zwino vhathu vha zwino vhana vha zwino vha khou sokou tou ḓi funela vha sokou tou ḓivhadza vhathu zwithu zwo no fhira vho no fhedza zwithu zwavho vha vha vho dzhena muḓini u si one zwino kha mafhungo a dzilafho vhathu kha vha ṱhogomele Dzilafho ḽa Tshivenḓa ḽi ḓo vha thusa. Vhathu vhanzhi vha khou ṱhukhulwa milenzhe he ngauri u pfhi vha na swigiri hu si swigiri hu tshi pfula ngauri milingo yo ḓala ndi uri u ḓala ha vhathu shangoni zwi ita uri na milingo i ḓale zwino he vha na swigiri vha ṱhukhulwa mulenzhe vho ṱhukhulwa ḽa mulenzhe vha ḓi a vha lovha u sumbedza uri mini ndi tshi pfula tshi khou tshimbila nangwe vho ṱhukhulwa hoyo mulenzhe hafhanoni hu tshipfi ho siṋeho mulenzhe ha nga ngeno Tsho tsho no fhira kale tshi a tshi nga vha tshi dzi tshi ḓo vha vhulaya zwino vhathu kha vha ṱhogomele vhathu kha vha vhathu vha khou tambula nga zwithu hafha miḓini vhe vha vhulala u tshi gidima zwithu muṱhaṱhanga hu tshi lila zwithu vhathu kha vha farise miḓi yavho i khwaṱhe kha vha thusise na vhana vhavho uri ṅwana a kone u vha na luvalo. Ndi ngazwo ho ḓala vhugevhenga, ho ḓala u vhulayana ngauri vhana vha zwino a vha tsha thusiwa. Kha vha thuse vhana, vhana vha vhe na luvalo, vha aluwe vha na mikhwa. Lushaka luṅwe na luṅwe lu amba nga Mudzimu. Vhavenḓa vhone vha tshi rabela vha rabela nnyi? Hone vha amba nae nga nḓila-ḓe? Mukalaha Vho Asafa o ro dzula a sa dzula o ro fa, Maṱodzi Leonard Siroba, dokotela mupo, muḓivhi wa zwa mvelele na mupo, vha zwi dubekanya nga nḓila i tevhelaho.
Vhavenḓa a vha rabele u ṅwedzi wa vhufa sa wonoyo ndi ṅwedzi une vha amba ngawo na vhadzimu vha tshi swikisa vhadzimu vha ḓo swikisa kha ṅwali zwino vha tou phasa ndi ṅwedzi wo phasa dzithevhula u tibula zwitombo u bva mirunzi dzi ṱhovosa dzi itwa zwino u mala hu maliwa zwino u pfulutshelwa miragani hu pfulutshelwa zwino ndi wone ṅwedzi wo ita ma, ma, mahalwa a tshi ya musanda hapfi ndi mavhuya haya ndi uri ro kana ro vhibvisa ndi miṅwedzi ya ma ita madavha na malende na zwiṅwevho ṅwali ndi mudzimu ane vhathu a vha yi kha ṅwali nga vhone vhaṋe na ṅwali ha ḓi kha vhathu nga ene muṋe ṅwali a tshi amba na vhathu u ya kha vhadzimu vhadzimu ndi vhathu vha lovhaho ine mimuya yavho i kha ḓi shuma na ṅwali kha riṋe vha ḓa kha riṋe nga miloro vha tou ri vhudza uri a ri ite zwifhio zwino na riṋe Hu na fhethu hune ra ita uri ri ye ri phase hone u phasa ndi wa u shela mafola na mini ri tshi ambelela uri ṅwali vheiwe vhadzimu vho ri bebo vho khotsi ashu na vhomakhulukuku ashu na vheiwe ri sa ni ḓi nṋe ri si vha ḓivhe ndi ya vha vho bebo vhomakhulukuku u bva tsikoni ra ri sikiseni ya ṅwali u vhani hu na dwadze khulu kha heḽi ḽi dwadze Ḽi khou fhedza vhathu. A ni ri swikiseli ṅwali ya ḽikhaulana, a ni ri fhi maanḓa o ḽi lafhana. Zwi amba uri vhadzimu vha ḓo ya vha swikisa kha ṅwali, ṅwali u ḓo dovha a vhuya kha vhadzimu, vhadzimu vha ḓa vha ri vhudza uri ri iteni. Ndi hone luambo lwashu na ṅwali. Ndi ngazwo vhathu vha kale vho vha vha sa tendeli uri hu lovhiwe ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri muṅwali o vha a sa tendi vha vha tshi mu vhudza uri lwolu lufu lwe ra vhulunga nahasi vho si rovha ri dovhe ri lindele nga onowo ṅwedzi u ḓaho ndi yone hu tshi pfhi ri ḓo tibula tshitombo ha vha na ṱhovhosa ṱhovhosa ri amba ndi hezwi zwine maḓuvha ano vha ri hu khou yo vulwa dzinguvho Nga Tshivenḓa a so bvula dzinguvho ipfi ndi ṱhovhosa. Ṱhovhosa zwi tshi khou amba uri ri khou yo phakhekanyiwa zwithu zwa mufu wo no ṱuwaho uri ro ṱovhowa uri ha tsheho. Ndi yone ṱhovhosa. Zwi itwa ono ṅwedzi. Ndi wone ṅwedzi wa vhufa. Vhufa zwi amba uri ri khou ita zwa vhathu vho faho vho siaho vho ri siela zwone. Ndi ngazwo hu tshi pfi muthu o ambara tshisialala o tou ambara zwiambaro zwe vha vha vha tshi zwi ambarisa zwone ha pfi ndi tshisialala tsho siwaho nga vho lalaho. Kha muṱa muṅwe na muṅwe kha lushaka luṅwe na luṅwe hu na nṋe nḓila ane a tea u amba na ṅwali. Ṅwali a tshi sika vhathu kana vhone vho beba ḽigevhenga, ṅwali a zwi ḓivha uri ndi ḽigevhenga. Ndi vhone vho no zwi ḓivha uri nṋe ndi ṅwananga ndi ḽigevhenga, vha swikisa kha ṅwali uri a ni tshintshi oyu ṅwananga naa. Zwino ndi ngazwo zwine riṋe ri tshi amba na ṅwali arali ni muvenḓa ri tshi khou yo shela fola fhasi na na amba na vhadzimu nga tshisuthu a huna zwine na khou ita ngori a vha nga tshiḓivhi etshe tshisuthu a no ngori ni tshi bebiwa vhane vhuya vha ri ri ni tshi thusiwa vha ri ni musuthu na muvenḓa muvenḓa a ri a pfhi khou thuswa tshivenḓa zwoṱhe zwa u ḓo zwi ita nga tshivenḓa zwi amba u na ṅwali u ḓo pfa zwethu zwa tshivenḓa nga tshivenḓa hu na mitambo yo fhambananaho ine ya tambiwa fhedziha a i tou vha mitambo fhedzi lini nga nnḓa ha u mvumvusa hu vha na ngudo ngomu khayo. Mitambo ya sialala nga sialala a i tou vha mitambo nga zwino ni ri ndi dzi workshop wo vha u mushumo wo gudisa vhathu vhuḓifari na vhurangaphanḓa arali ra thoma kha ndode dzine dza tambiwa nga vhasidzana ndode dzi ḽani dza matombo a fumi hu na ḽithihi ḽihulwane vhangwana ḽi tshi itiwa ḽi si fane na dziṅwe khaḽa ḽa vha na khaḽa yaḽo zwino iḽi ya ndode heḽi a ḽi pfhi ndi gaṱe gaṱe ndi u gavha vha tshi fara zwino mushumo wa gaṱe kha tshikolo tshine tsha khou gudiswa ndode vhasidzana mushumo wa gaṱe ndi uri inwi ni khou ṱuwa na nga heḽi gaṱe na yo vha nṱha ha lushaka lunzhi ya ngei muṱani hune na khou vhingwa hone ni vha fare nga nḓila yo fana ngori a ni nga ṱaluli ni tshi swika ngeni muṅwe wa bikeliwa muṅwe u na mini zwino ndi u funḓedzwa vhuhadzi ndi ngazwo ho vha hu si na mbuya vhuhadzi uri naho na tou wana vha handirete muṱani a ni no ṱuwa ngori inwi no bva tshoṱhe hangenoni ndi mushumo wa ndode hoyo zwino zwi ita zwori a kono u fara lushaka mufuvha a si mufuvha ndi mutambo u sa tambiwi hoṱhe hoṱhe a u tambiwi na nḓilani kale kaleni ndi mufuvha u tambiwa musanda hu tshi khou niwa tsumbavhulwa tsumbavhulwa ndi halwa vhune ha teiwa isiwa musanda muṅwe na muṅwe u tombo wawe lwo funa u isa vhavhalo vha musanda hu itela uri musanda hu funa u dzula hu na vhathu ende hu tshi itela uri musanda hu kone u ambiwa zwiphiri zwine vha vha dzitsevhi vha ḓe vha tshi sevha vha musanda vhathu maravhele na vha songo lugawe vha pfala vho no kambiwa zwino vha vha vha khou tha mufuvha afho zwino hoyo mufuvha hu na vhane a ḓi xisa naho o kambiwa arali a ḓa wone wo xisa vhathu maḓuvha oṱhe ene o no xisa vha musanda vha a kona u mu dzhia uri arali hafha musanda Hu na thaidzo, vhathu vha tshi khou lwa. Muthu ane a nga kona u thasulula thaidzo ndi hoyu wo kona u fukhisa vhathu vhoṱhe, ndi murangaphanḓa ene a kona u thasulula thaidzo. Hu vhidzwa ene, ndi ene ane a pfi arali vha tshi nyaga u mufha na kusi, vha mufha uri inwi yanu dzula fhaḽa, ni nga kona u fara vhathu ngauri ni na nḓivho na dovha na vha na vhuambeli ho kunda. Muthu a kunda u a kona u langa. Ndi hoyo mufuvha u tshi wa musanda fhedzi wa dovha wa vha wone hoyo mufuvha u dovha wa sedza uri vha a kona u shumisa muthu ane a ḓo bululula zwiphiri hafho misanda vha ri vho no kambiwa vha musanda vha a kona u vhudzisa vhathu vho kambiwaho uri muthu a sa nyagi na no mpheṱa ndi nnyi kha iḽo shango muthu o no kambiwa vha ambulula havhaḽa vho no pfhi ndi vho mbe vha hwala goko Zwi vha zwi tshi sumbedza uri vha musanda mufuvha u ḓo vha vhudza maswina avho oṱhe na zwikwasha miḓi zwoṱhe vha ḓo zwi wana nga hovhu vhulwa ha lwa tsumbavhulwa. Musi ṅwana a tshi losha, vhahulwane vha a mu renda vha ri, Dzulani zwaṋu nnyi-nnyi. Vha mu renda nga mutupo wawe. Naa mutupo ndi mini nahone u shuma mini kha muthu?
Mitupo ya Tshivenḓa hu tshi sikiwa Venḓa ndi havha vhe vha ri vha tshi sikiwa vha sikiwa holu lutombo lutshe lunu vha ita na u kanda mitupo yavho ndi ya fumi na mina mara ine nda i ḓivhesa wo thoma ṅwana wo thoma o vha ndo wa vhuvhili a vha ndawu ha vha mumbedzi ha vha na muluvhu ndi yone ye ya vha i tshi kona uri i kone u wa kutumana na ṅwali na vhadzimu vhone vha ḓivha mutupo wavho vha ri vha tshi itea zwiṅwe zwithu vha ri ha nṋe ndi mudavhu a huna zwine ndi nga ngita havhaḽa vhadzimu vha a kona u ḓa vha vha tsireledza ndi ngazwo vhathu vha kale vho vha vha tshi ḓitikesa vha vhona na zwisima zwavho na zwifhoni zwi tikedzwa u lindiwa nga nga zwipuka hu na zwiṅwe zwifhoni vhona zwi tshi ri Vha tshi swika hone vha wana zwi tshi langwa nga ṋowa. Hu na zwiṅwe zwifho zwine vha ri vho ka vho reḓa khuni dza hone vha tshi u vhasa vha wana u tshi bva dziṋowa fhedzi. Zwi amba uri ndi tsireledzo yafho. Huṅwe vha tshi ya vha wana mapfeṋe fhedzi. Zwe zwino no kha uno no ṅwaha na ṅwaha kha miṅwedzi miraru yo fhelaho hu na ḽiṅwe shango to ri nga si ḽi ambe vho nga dzina ri nga ḓo khakhela mashango a vhathu. He muṅwe munna mbo ḓi a ṱoma phaiphi tshisimani uri maḓi a ye muḓini wawe. Nga tshipiti tshe tsha u ṱoma phaiphi tshisimani maḓi a mbo ḓi xa. Maḓi a tshi xa, ha bva ṱhoho dza shango dzine vha si dzi ḓivhe, ṱhoho ntswu fhedzi dze vha vha sa thu dzi vhona. Dza ya dza ḓadza tshisima tshoṱhe. Muṅwe a ṱuwa nga gariki uri a yo ka maḓi. A tshi swika ngini a wana ṱhoho dzo kelema dza mu gidimisa sia na gariki. Ha itiwa ṱhedzuluso uri ndi ngani a wana zwithu zwa mupo. zwino ndi ngazwo zwithu zwa mupo vhavenḓa vho vha vha tshi ita zwithu zwavho vha dovha vha zwinga mifuvha ine ya vha i khou imbiwa mitambo enei i dovha ya ingiwa nga dzingoma kale muthu hu tshipfi ndi munna kana mufumakadzi o dzingindelaho u tea u vha o wedzwa ngomani zwino ngoma dzenedzi ndi dzifhio nahone dzi shuma mini kha muthu Ngoma yo tou thoma ndi nga amba ngayo ndi murundu murundu u tshi vha hone yo vha iṅwe workshop eh, i tshi uṅwe vhugudisi vhuhulwane ha muthu wa munna uri hu vha na u konḓelela arali zwe a rubiswa zwone a tshi rubiswa a songo dzidzivhadzwa a tou pfha vhuṱungu a khou vhupfa a si ene a nga mbo ḓi ri u ṱaliwa a mbo ḓi ri ndi u ḓinembeledza a vhuya a dzhia wo ḽa vhuvhaisale ha vhaisale ha murunduni o dzula six months thavhani henengei a dzhia o tou ṱaliwa mbo ḓi ḓihunga u a zwi vhona zwi zwiṱuku hezwo ndi yone tsumbo khulwane ya muḽa vha dovha raye na ngeno vhushani ha vhasidzana ndi ngazwo vhathu vha kale o vha sa pfhi o beba nga siza vhusha vhula vha vhu tshi sumbedza uri na Nḓila iyi i ḓo tenda u bva muthu na ṅwana na musi o no ḓihwala wo muthu u ḓo tenda uri ya bvena vha wana i ṱhuku heiḽa nḓila vha vha tshi ita tshi henengei vhushani a mbo ḓi lugisiwa henengei nga vhathu vha vha vhakegulu ndi ngazwo musidzana a tshi ya vhushani ha yi na miyawe ngauri u yo shumiwa miyawe vha sa zwi vhone na vhusi ro vha vha tshi isa ṅwana wavho mulani uyo fumba a vha yi u iswa nga khotsi ya vhaṅwe ngori zwine vha ḓo vhona zwi khou itwa ṅwana wavho zwi ḓo vhona zwi si zwavhuḓi zwino ndi ngazwo vhathu vha kale vha vha tshi kona uri vha sa vhi vha pfhe upfhi hai o beba nga siza hai o itani mara vhathu vha vha khou bebiwa mara vha vha tshi kona uri hedziḽa dzingoma vha zwi vhona muvhili wa hoyo muthu arali a ḓihwala u tea uri a ḽe zwiḽiwa zwo to itaniho ndi ngazwo vha tshi pfhi muthu wa thovhela o vha sa biki a sa ita yani u tou nisiwa nga vhakegulu vha tshi mu itela zwiḽiwa hu itela uri a sa ḓo ḽa zwiḽiwa zwa vha na pfushi khulwane zwa vho ḓo ita uri ṅwana a balelwe u bva nga nḓila
nga tshivenḓa hu na zwifho hone zwifho ndi mini nahone zwi thusa nga mini kha vhutshilo ha ṋamusi a zwi tsha thusa vha sa zwi ḓivhiho kha vhathu vhe vha vha vha tshi zwi ḓivha hu tshi pfi zwifoni zwifoni ndi fhethu hune vhone vha ya vha ṋekedza zwililo vha zwifha zwililo zwifho zwi khou fhiwa zwililo zwifho zwa vha fha mutakalo lune vha swika vha ri muṱani wanga zwithu a zwi tsha ḓivhalea vhananga a zwi khou ḓivhalea vhana vhanga ri khou beba vha khou beba vha khou mala na vhadzimu no to mpfhela vhana uri vha tambule na Zwifho zwi ḓo fhindulwa, vha ḓo wana zwithu zwi tshi luga. Zwino ndi ngazwo vha tshi vhona na musi arali ri khou vhulunga muthu ri tshi mu vhulunga ndi iṅwe nḓila na tshone ndi tshifho hangeini mavhiḓani ngori musi hezwi tshi pfhi vhone vha posa mavu mavu a posiwa nga tshanḓa tsha monde ngori na mbilu yo no ima lufu lu tshi itea lu kha tsha monde zwino ndi ngazwo vha tshi posa nga tshanḓa tsha monde ngori lufu lwo bva kha tshanḓa tsha monde mbilu i kha tsha monde Imai kha tsha moya. Zwenezwo hu tshi pfi vhathu vha vho posa mavu, vha songo yo posa mavu nga tshanḓa tsha uḽa, vho posa zwivhuya zwavho zwoṱhe zwo zwi vhulunga. Vha posa nga tsha monde vha ri haya a vha ṱuwe nao, haya maṅwe ndi ḓo sala nao, vha a posa nnḓa. Zwino zwi amba uri zwifhoni ndi hune ra ya ra amba zwililo zwashu hone zwifho zwa ri fhindula vha sedzana fhethu hure na maḓi o fhisa ndi zwifhoni a si zwipise ri tshi swika vhone ne ri tshi aluwa ra ri sa ḓivhi uri hu na vhulwadze no pfhi mukhushwane ra tshi swika zwipise ra swika ra ṱamba vhulwadze a fhela Nga 1956 henefhaḽa vho hele musi vha tshi ḓa sibadela tsha Silomo vho wana hu na malwadze manzhi avho a mapele vha wana vha si na mishonga ya mapele vha humbela vho mphephu uri a vha ri thusi na nga ḽavhuraru ro ṱanzwa vhalwadze afho tshipise tsha malwadze ḽavhuraru ḽiṅwe na ḽiṅwe vho mphephu vha mbo ḓi ri kha mahosi vha ri so tsha u ṱamba tshipise hu ḓo ṱanzwiwa vhalwadze vha zwilonda hele musi vha tshi isa vhathu henefhaḽa tshipise hune ha pfhi mphephu ri zwoṱho zwino vha tshi ṱanzwa vhalwadze vhavho dzi ambuḽentse dzi tshi ṱuwa zwilonda zwa mbo ḓi fhola zwino ndi zwifho hezwo honeha khombo ya u furalela mvelele ndi ifhio
ndi uri hu tshi pfhi zwino hu khou ḓa vhuria mahosi a vhidziwa anea mahulwane a dziṅanga a ḓa a dzivhela shango u dzivhela shango ndi u dzima mililo miḓi yoṱhe ṅanga dzoṱhe Dze dza kuvhangana musada muthihi muhulwane. Dza ṱanganyisa mishonga, dza ṱanganyisa mishonga ha to sikiwa mulilo u sa tu vhasiwa. Wa to sikiwa wa duga hu sina wo khwerudziwaho. Hu ṱanganyisiwa miri ya ṱanganyisiwa yoṱhe ha mbo ḓi duga mulilo. Ho mulilo u tshi duga hu ḓo vha vhulaiwa nngu ntswu muṅwe o ḓa na khwara. Hei khwara i ḓo vielwa nṱha ha mukumba wa nngu ntswu. uri malofha a khwara a si wele fhasi a wela fhasi madwadze ane a ḓo ḓa kha shango a ḓo vha manzhi na maitele na haḽa malofha a ḓo ṱanganyisiwa na haḽa malofha a nngu na mahelani na mapfura zwa ntshiwe hezwiḽa zwithu ha kha houḽa mulilo wa hondziwa u tshi sheliwa ane aḽa mapfura ṋama ya khwara na ya nngu Zwoṱhe zwa ṱanganyiswa zwa vhewa kha bodo ḽithihi, zwa vhewa khoroni ya musanda, muṅwe na muṅwe u fhira a tshi ntsha a tshi ḽa, muṅwe na muṅwe u fhira a tshi ntsha. Khosi iṅwe na iṅwe ya ṱuwa yo ka mulilo wayo i tshi hayani, ya swika ya vhasa musanda, ya u honza. Vhathu vhoṱhe nga shango vha ḓa vha tshi ka mulilo musanda. Hu na vha madzila vhenevha vho tha mifuvha vha fhulufhedzeaho, ha pfi, Tshimbilani na miḓi yoṱhe ni tshi dzima mililo, kana vha wana khali i tshi vha soni, ndi u dzima. vha vhaselwa muswa ḽine ndi nga sia ndi khou vhudza vhathu ndi ri dzikhazi dzoṱhe kha dzi vhuyelele dzi khou vhaisa nga maanḓa dzikhazi dze dza bebiwa na vhokhotsi a vhana na dzikhazi dzo bebiwaho na mahosi kha vha yo phasela vhathu maḓi vha vha ambele ndi vhone vho vhulayaho zwimvelele yavho vhomakhadzi ngori vha ḓo wana ono vha gerekeni o no ambara dza kereke u vho ri ha tsha vha u phasa vhana ngeno vha khou tambula ene ha tsha vha phasela vhathu vhoṱhe a vha vhuyelele hune vha kuvhangana hone vha ye hune vha swika vha tevhula hone dzi thevhula vha vhuyedzedze zwa havho hezwi zwoṱhe ro zwi vhona uri ndi zwe zwa rato zwi doba zwi siho hone zwino muthu a doba zwi si zwawe zwi a mu vhaisa kha ri o vhuyelela riṋe ro sikiwa sa vhavenḓa i ro sikiwa sa phukha vha nga si wane nguluvhe ḓaka i khou tshimbila na mbudzi ya yane a zwo ngo khakha zwino riṋe ri khou dzhiesa zwisi zwashu ra ṱanganyisa nṋe luambo lwashu ndi luamba na ṅwali na vhadzimu Ri na fhethu ha vhufa hune vhathu vha ḓi hu dalela vha ka nḓivho ya vhufa. Vho Johanisi Mukwena vha Vhugalaphukha na Vhufa ha Mapungubwe vho ri ṋea mavhala a nngwe. eh, arali ri tshi khou amba nga history ya mapunguvhe so ho ri nga 1932 ho vha na vhaṅwe makhuwa vha tshi pfi ndi vho fan hran vho fan hran ndi vhathu vhe vha tshi khou ita zwezwi zwa u zwima vha tshi khou zwima eh, zwithu zwine ra ri ndi dzi minerals so ho ri ḽiṅwe ḓuvha vha tshi khou zwima eh, vho fan hran eh, vha ḓiwana eh, vha- vho dzhena kha muṅwe muḓi wa muthu ya tshipfi ndi museri museri mukwena murivhami zwino vho fana khan ngauri e vha vha na ḓora vha humbela maḓi a u nwa hafho fhethu kha vho mukalaha vha fhiwa maḓi a nga ngomu a mvuvhelo claypot um ri a zwi ḓivha uri maḓi a ri nga ngomu a mvuvhelo zwi amba uri a vha a tshi khou rotholola a sa fhisi so vho ri u fhedza u nwa vho fana khan hawe maḓi um vha mu ḓivhudzisa vho mukwena uri a na um hei mvuvhelo no i dzhia gai vho mukwena vha ri vho i dzhia nṱha thavha e ya mapunguvhe nga hei nḓila zwi amba uri vhone vho fankhulwane vha vho tou pfa history mavharivhari um nga thavha ya mapunguvhe mara vha sa ḓivhi uri i gai ndi hezwi vha tshi humela vho mukwena uri eh, ri khou humela uri vha ri sumbedze hei thavha um vho mukwena vha ri hai a thi ngo tendelwa uri eh, ndi nga sumbedza hei thavha um vhadzimu vhashu a vha tendi a zwi ngo tendelwa sumbedzwa muṅwe na muṅwe ndi hezwi um vha tshi hana hafhaḽani um ṅwana wa mukwena we a vha a tshi khou pfi ndi tshiwana a a hone henefho tsini zwi amba uri eh, vho fan khulwane a ri siko uri vha ita party vho ita party vha vhidza mukwena na vhana vhavho vha ri iḓani kha party eh, ri nwe ri gotshe ri ḓiphine eh, aim i ya uri vho mukwena vha nwe halwa vha kangwe vho ḓo uri vho no kangwa vha ri vila history yoṱhe so ho ri no itiwa party heyo eh, vho mukwena vho kangwa vha ḓa fan khulwane a ri eh, ndi khomela ri ye eh, ni ri sumbedze thavha ya mapunguvhe vho mukwena vha ri hai eh, zwa zwino a thi nga u sumbedzi nga ri ndo kangwa eh, ndi nga si ḓivha uri ndi khou ya gai eh ndi hezwi fani khano a tshi a tshi thoma u ntsha eh, tshelede madivhilishi a ḽa kale eh rina ri livhitsa ri ki mazudu eh vha tshi ri eh, vha vha renge vho mukwena uri vha masu- vha vha sumbedze yo thavha eh vho mukwena vha hana ṅwana wa mukwena tshi wana mukwena ndi hezwi a tshi nyaga haḽa madivhilishi a volunteer uri ene eh a nga ḓa eh, a vha sumbedza thavha mara fhedzi eh, a vhudzwa nga khotsi awe vho museri uri a songo vha na ḓuvha na ḽithihi a gonya thavha na ene a tshi swika thavhani zwi amba uri a ṱhoniphe vhadzimu vha havho ndi hezwi houḽa ṅwana e a tshi ḓa e na havha vhathu e vho fankran a ri a kulenyana na thavha a ima a furalele thavha ri thavha hei i ri murahu hanga ndi yone mapunguvhe ndi hezwi e makhuwa vha tshi ḓa vha tshi gidima vha tshi nyaga hune vha nga gonya hone uri vha ye nṱha thavha mara fhedzi ngauri ya yo ho tshifhinga tshilapfhu vhathu vho pfuluwa ho ṱuiwa zwi amba uri nḓila yo ya nṱha ya sa vhonali Ndi hezwi e, ṅwana wa mukwena ene e, a- o ima kulenyana a re na ya nga fhasi houḽa muri ni ḓo vhona na ku nḓila kuṱuku kune kwa gonya kwa ya nṱha a- a thavha ndi hezwi makhwa vha tshi gidima vha tshiya e, enefhaḽa ndi ngoho vha i vhona heiḽa nḓila e, vha gonya ngayo vha ri e, vha swika nṱha ha thavha vho ri vho swika nṱha ha thavha ndi hezwi vha tshi ṱangana na dzi clippos na dzi bones shells na malungu enea e, a, a, a tshivenḓa e, ndi hezwi zwino e, vha tshi dzhia hezwiḽa zwithu vha zwi- vha tshi kuvhangana vha kovhakana nga vhane vhane mara fhedzi lucky enough kha iḽa gurupu wana muthu a tshi pfi ndi e, van gran muṱuku we a vha a tshi khou ita e, archaeology great zimbabwe ndi hezwi a tshi kona u ambedzana na khotsi awe uri e hafha fhethu ndi hone we ra vha ri tshi khou nyaga daswa ri tshi khou wana hezwi na hezwi na hezwi ndi zwone zwe ra fa ngazwo before ndi hezwi khotsi awo eh, khotsi awo fankhano vha tshi ya university of pretoria vha tshi humela permission ya uri vha ḓe vha ite excavation up on top of hill and around the place of mapunguvhe nga tshetsho tshifhinga vha nṱha thavha eh, vha tshi khou ita excavation nga 1933 ndi hezwi vha tshi kona eh, u wana mavhiḓa a 23 e, vha tshi wana hala mavhiḓa a 23 fhedzi mararu a o fhambana na haya maṅwe kha haya mararu vhiḓa ḽa thoma ḽa ḽi ḽa mufumakadzi hula mufumakadzi o vhulungwa nga ngomu mavuvhelo khulwane o gwadama o sedza vhukovhela e, o vhulungwa na 100 bangles of gold kha zwanḓani na milinzheni o vhulungwa na 12 thousands of gold beats and 26 thousands of class pits eh, zwi tshi khou tou sumbedza fhedzi uri houḽa muthu ndi ene a, a queen eh, ya mapunguvhe heḽi ḽa vhuvhili ndi ḽone ḽi ḽiṅwe muṅwe na muṅwe ane a biliva uri hu nga vha hu khosi ya mapunguvhe ngauri houḽa muthu o vhulungwa nga ngomu mvuvhelo khulwane eh, o gwadama o sedza vhukovhela o vhulungwa na golden rhino a vhulungwa na golden bowl na golden septure na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwa gold u sumbedza uri ndi yeneyo a vha o vhulungwa na important ornaments then wa vhuraru ndi muthu ane ra humbula uri a nga vha a murathu wa khosi kana mukomana wa khosi ngauri o vhulungwa nga ngomu a mvuvhelo khulu na- naho o gwadama o sedza vhukovhela o vhulungwa na golden necklace and the head of a golden crocodile ya vha i tshi khou wanalea nga ngomu ahe a vha o vhulungwa hone so havha vhaṅwe eh, ndi vhathu vhe vha vha vha 23 u sumbedza uri vha vha vhaṱuku eh, ngauri vha wanala nṱha thavha hu na believe ya uri those people vha nga vha vha vhana vha khosi eh, kana vhafumakadzi vha khosi ngauri nṱha thavha fhedzi vha tshi khou dzula eh, eh, dzi realities then vha landa vha tshi khou dzula fhasi kale muthu o vha sa ḓiambiseli musidzana vhahulwane ndi vhone vhe vha vha vha tshi dzudzanya vha mu dzudzanyela musidzana mu fanelaho ho vha hu si na u ḓinangela Vhomaine vho tshimangadza hone kha mvele vho sumbedza maitele na kumalele na zwa uri ho vha hu tshi malwa nga mini. Ee, mukalaha khotsi ya muṱhannga vha amba na khaladzi yavho vhane vha pfi makhadzi hafha muḓini vha ri mutuka washu u khou yo hula ri ita mini ri fanela uri mu ṱoḓele mufumakadzi tsheo i khou dzhiwa nga khotsi yawe na makhadzi wawe khaladzi ya khotsi yawe mufumakadzi ha dzheneleli ngo ndi musadzi o tou maliwaho U dzhia onoyo we a maleliwa ene a hu no ri u ya hana ngauri havhaḽa vhathu vha kale vha vho ṱalifha vha vha tshi sedza uri ri dzhena kha muḓiḓe kutshilele ka hone ndi kutshilele ka vhathu vha vhukuma na vha ya vha ṱoḓa khomba hone vha malela ṅwana wavho ane a sa ḓo vha dina nga kutshilele ka hone ngori ḓo vha o tshi khou tshila vhutshilo vhune ha vho anḓani navho ha ngei ha hawe zwino vha to thoma vha sedza. muḓi vha tshi shumisa u tshimaliwa nga kholomo dzi no khou tou tshimbila ṱhana tharu ee dzone dza dzi dzedzo dza lumalo ha kona u vha na zwiṅwe zwa madzhasi a mukalaha na thonga na muṅwadzi ee zwi khou ḓiselwa mukalaha na kholomo dza hone hedzo zwavhuḓi vhuḓi hezwo maliwa khala dzi ya wife muḓini dza ḓa kholomo edzo ṱhana tharu dzi khou dovha dzo ṱoḓa musadzi dzi tshi khou ṱoḓela khala dzi yawe dza milenzhe
Hu pfi muzwala ndi musadzi. Hone kha avha vhazwala vhavhili ndi nnyi a no mala nnyi? Ho maliwa wa khaladzi wa munna a ya ngei no kou bikela makhadzi vha tshi itela uri vhushaka vhu khwaṱhe na dzinndwa muḓini dzi si vhe hone. Havhaḽa vhavhili vha tshi nga vha ya lwa, a be iyo milandu i khou ambiwa hu na khotsi a mutukana na mme a musidzana hanefho. hezwi vha tshi fhedza u amba mafhungo a muḓiri o khakhea mini hezwi muṅwe a tshi sumba muṅwe nga muṅwe wa muḓiri hone ni a zwi ḓivha zwa uri nṋe na vha mukegulu uri khaladzi na khaladzi na ṱuwani ni yo bika vhuswa rile ngo ḓo takuwa ḽa musadzi a swika a bika vhuswa a ḓa a ḽiwa hanefhala vhu khou ḓi ḽiwa nga khaladzi na khaladzi nga hafha vho ndi muzwala na muzwala a huna khakhathi ino ya phanḓa Eh, zwi a konḓa vhana vha ano maḓuvha a vha zwi pfesesi vha mbo ḓi ri hai ndi khaladzi ndi zwa tshikale
heinoni dokumenthari vho vha vho i ḓiselwa nga phalaphala fm ya sabc kha ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho Dokhumenthari heyi vho i ḓiselwa nga fhasi ha vhulavhelesi ha mubveledzi khavhu Blue Monkey Ngavhelo. Mukoḓedzeli mitshinini o vha e mutuka wa Ranwashe Ambrose. Vho vha vha tshi khou dededzwa nga Mashudu Mathiba, Muyuda Murema, Mathiba Ligozwana, Enda Zwakanaka Muzungu a no Kuvhasena. phalaphala fm ri na nwi misi yoṱhe